Kor, bad ma nibda d-diskussjoni, sabiex nirringrazzja lit-telespettaturi kollha Maltin u Għawdxin illi ehm, taw l-appoġġ tagħhom għal dan il-programm. Dan il-programm beda wara li ħabib tiegħi ehm, Silvio Xerri kien issuġġerili illi nibda programm ta' diskussjoni u eh, għal-bidu Ma, ma kontx jurej daqshekk interess jien, però grazzi għal Silvio l-insistenza tiegħu eh, poġġejna banwar il-mejda bdejna niddiskutu, ehm, tqajt ma' chairperson ta' One TV, il-tqajt ukoll anki ma' diversi persuni fil-qasam tekniku u bdejna niddiskutu biex dan il-programm nisir. U deċidejna li dan il-programm nisir u beda l-ewwel programm fit-8 ta' Ottubru. Minn Ottubru sa Diċembru kien sar stħarriġ, l-ewwel stħarriġ illi dħalna fih bħala programm affari tagħna, programm b'tim żgħir ħafna, b'tim verament żgħir, it-tim ta' affari tagħna kull huwa ta' seba' min-nies, jiġifieri m'għandniex xi kru li fih xi 30. Il-budget illi għandna ta' dan il-programm, jiġifieri flus biex inkunu nistgħu ntellgħu programm bħal dan, huwa verament żgħir, miżeru ħafna. Iżda jkolli ngħid grazzi għalikom it-telespettaturi dan il-programm fl-aħħar survey li ħareġ tal-Awtorità tax-Xandir ġie klassifikat mal-aqwa 10 programmi f'pajjiżna. Grazzi lilkom tal-appoġġ illi tajtuna. Dan huwa ta' unur kbir għalina, t-tim tagħna kollu, Charmaine, Randolph, Krista, aktar kmieni kellna lil Lindsay, lil Jonathan ukoll magħna, lill-orkestra, lil Olwin, is-segretarja ta' produzzjoni, lil Samira, l-Andrew Bio, il-cameraman, il-crew, it-tim kollu ta' ta' dan il-programm id-direzzjoni fil-flow unit tagħna misfel fejn id-direttur Ruben Kassar, Ray Tewma, bħalissem redent ukoll is-soundman tagħna fosthom anki Issa minn li mhux magħna llum il għaliex qed ibennen il-baby, Adrian u xekk il għaliex kellu baby, nawgurawlu wkoll kellu baby girl lilu u lil mara tiegħu. Grazzi ħafna ta' l-appoġġ tagħkom, grazzi minn qalbi. Kompli diskussjoni. Ehm, Dr. Godfrey għaw Mallija, Mallija, u. Farruġa, so. Għaxaw ħafna farruġiet, ma doħta, u farruġiet. X'inhu għaddej bħalissa x'qed tiddiskutu għid? X'inhu jiġri għaliex daw id-diskussjonijiet kollha meta issu hawn konsensus hawn fuq? Le le, mhux. Dal-waqt salf ta' tibżax. Le, tindu li fiqer, ma' konsensus. Xini? Ma' konsensus.
Mela, zom da' xej, 1, 2, 3, 4 u ma' konsenti, salvu barra. Tajjeb wisq. Mela, erba eletti wieħed għadu qed jistenna. X'inhu jiġri Godfrey? X'qed tiddiskutu? Min-naħa tal-Aqda tal-Armar wara li kien ħareġ dokument f'Ottubru ta' 2009, eh, aħna konna sottomejtejna proposti min-naħa tagħna li anka preżentajnhom lill-Arċisqof u f'Marzu tas-sena li għaddiet bdejna diskussjonijiet li għadhom għaddejjin sal-ġurnata tal-lum. Le, le, le, ma Kien hemm żmien. Paċenzja, paċenzja, biex xina xina indum biex nifhem tal-affarijiet. Ek li 2009 kien hemm dokument.
Il-dokument li kien? E, nirrestawraw il-festi flimkien. Imma għaliex inqala xi ħaġa biex deċidejtu tirrestawraw il-festi flimkien? X'ġara? Dan huwa dokument tal-Knisja li qajjemha, qajjem fervent dak iż-żmien, bis-saħħa t'hekk illum hawn anke l-għaqda li nirrappreżenta jien tal-armar qabel ma kienx teżisti, kien hemm tal-banet u tan-nar. Aħna ġejna rikonoxxuti mill-ewwel, il-Knisja bdiet id-diskussjonijiet magħna, għal-ewwel sintendi tibda tara Fejn sa timxi? Għamilna diskussjonijiet il-ħin kollu għaddejjin minn Marzu sa Ġunju. Fis-sajf għamilna diskussjonijiet through email. Waqafna f'Settembru. Waqt dawn id-diskussjonijiet min-naħa tal-armar preżentajna tliet rapporti apparti d-dokument innifsu. Arġajna bdejna diskussjonijiet issa f'Jannar. Hemm Bdejna mod u jidhru li qegħdin iktar miexjin favur dak li nixtiequ aħna. U għadhom għaddejjin u għadna ma wasalniex għal konklużjoni ta' Eħe, però li ma nistgħux Jider li l-ikbar diffikultà li sa tkun, mela għanajt il-common ground. Il-common ground huwa li kulħadd Iħobb il-festa, kulħadd jixtieq li l-festa nipproteġuha, kulħadd jixtieq li dawn il-festi insaħħuhom, huma wirt għani u patrimonju mill-lat kulturali, imma wkoll hemm l-ispiritwalità fihom. Ġifieri l-festa tal-qaddis hija xi ħaġa li għandna inkomplu mhux nirrestaw biss, imma nsaħħuha bħalma semmejt. Id-differenza sa tkun hija fit-tmexxija tagħha. Sissa it-tmexxija tagħha kienet tal mod u manjera fej f'ċertu rħula kien hemm kumitat tal-festa jew kumitat ta' koordinament, kien hemm entità hi x'inhi fejn kulħadd kien jiltaqa', oħrajn ma kien hemm xejn. Jidher li min-naħa tal-awtorità ekkleżjastika tefgħet lil kulħadd f'keffa waħda u tixtieq toħloq struttura amministrattiva totalment differenti fejn ikun hemm dik li tissejjaħ kummissjoni festa. Bażikament qed ngħid xejn bil-moħbi għax dan anka saru fil-pubbliku minn xi kappillani. Bażikament inti fl-istruttura ta' kull parroċċa għandek il-kunsill parrokkjali, Il-Kunsill Parrokkjali u għandek il-Kunsill Presbiterju, jiġifieri tal-qassisin, il-Kunsill Parrokkjali magħmul minn ħafna lajċi, eh, plus ukoll il-kappillan. Fih għandu numru ta' kummissjonijiet, ġoċeżani, irrid min-naħa li ġie suġġerit min-naħa ta' Monsinjur Guder hija li jinħoloq kummissjoni festa jkun waħda minn daw id-djoċeżiji li taqa taħt il-Kunsill Parrokjali. Isiru ċertu deċiżjoni fuq il-festi, laqdiet u l-entitajiet ma jistax ikunu parti minn di il-Kummissjoni, ġifri aħna ma jistax ikunu imsieħba fiha. Isiru ċertu deċiżjoni hemmhekk, ikun hemm kumitat li jissejjaħ kumitat ta' koordinament fejn imbagħad jistgħu jiltaqa' kulħadd, inkluż anke l-awtorità ċivili, ġifieri anke l-pulizija, anke s-sindku tal-lokal, eċċetera. U dak li ġie attwat fil-Kummissjoni Festa jiġi dak li ġie deċiż, skużi, f'Kummissjoni Festa, jiġi attwat bil-Kumitat tal-Koordinament. U hawnhekk inħolqot differenza enormi bejnietna. Però għatli ħafna affarijiet, semmejt li nafx kemm il-Kumitat u Presbiterju kieku kelli bajra u ktibtom ħlejda. Ma dik hija ta' knisa kif Imma ħobba ċen spjega, meta inti qed tgħid dokument biex nirrestawraw il-festi, jiena nimmaġina x'ina ma nifhimx il-festa. li jiena nieħu l-karozza li għandi għand il-mekkanik meta ti tibda taqta' għax ma nefimx fil-karozza u taqafni. U noħod għand il-mekkanik u tgħid li marru lek l-sparking plugs ħabib tiegħi. Però l-sparking plugs ma morru lek ta' xejn. Dil-karozza qed tagħmellek iż-żejt. Qed ittella ż-żejt u jaħbatlek mal-sparking plug u l-sparking plug qed jaqta' U hemmhekk ferni l-mekkaniku allura jiena ngħidlu x'irid nagħmel hija li trid itteqqal għall-magna ħabib tiegħi. Nagħmlu la ribor, nibdlu la l-gasket, nibdlu la l-pistin, nagħmlu la żejt ġdid, sparking plugs ġodda, dawwar iċ-ċavetta fas il-gas u suq u barra bid-dar. Biex għamiltu biex qed tgħidu ħadd irrestawraw il-festi, xi ħaġa ġara biex inqala da kollu. Mela, X'kienet ir-raġuni? Importanti konna fjena. Karozza, karozza, sekonda ftit, karozza Ma tmurx biss għal parking, għal sparking plugs, karozza tista' sebbaħa wkoll. Mhux hekk għamilna l-spoilers u l-silencer. Jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri, jiġifieri. Li iġġeddet il-festi evolvew bħalma semmejt. Bdew b'mod tradizzjonali l-purċissjoni, illum għandhom statura totalment differenti, għandhom id-dimensjoni ċivili wkoll. Jiġifieri, il-festi innifishom billi taġġorna l-affarijiet għal dak li huwa llum huwa importanti. Li tipperfezzjonhom huwa importanti, li tipproteġihom minn xi affarijiet li forsi jiżgarraw jew forsi mhumiex etiċi huwa importanti. Tidħol ukoll eh, il-ħarsien tal-id twila tal-pulizija u tal-ordni pubblika. fil-festi nnifisha, imma trid tiftakar li tul iż-żminijiet dejjem kien hemm stqarrijiet minn isqfijiet differenti, anke dokumenti anke differenti, laqgħat anke bejn l-awtorità ekkleżjastika anke l-Għaqda tal-Gażini tal-Barra dwar il-festi, u issa min-naħa ta' ehm, l-awtorità ekkleżjastika ħarġet da' dokument li ma tantx ura fiduċja, ma tantx ura tama fin-namur tal-festin nnifsu, ma tantx aspira għal dawk il-pontijiet li ġa jeżistu.